Bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken, Tılsımlı bir zamanda acayip bir terek öse eken. Bu terek çayırnıñ bir çetinde qocaman olıp yüksele eken. O sade terek degil, tılsımlı eken. İnsan kibi fikir, eyi areketler etken, tüşüncelerge dalğan bir terek eken. Künlerniñ birinde, sıcaq küneş nurları pek qızdırğan bir zamanda, onıñ pıtaqları arasında raatlanmaq içün eki dülber quş uçıp kelgen. Olar şeñ yırlaşa ekenler. Terek ise, yapraçıqlarnıñ şuvultısınen olarnen beraber yırlap başlağan. Quşlar tereknen dostlaşqanlar. Canım terek, biz seni pek begendik, pıtaqlarıñ küçlü, yapraqlarıñ gür, mümkün olsa, biz sennen yaşayıq, mında yuva qurayıq, degenler. Terek, Elbet mümkün, birlikte meraqlı olur, degen. Öyle de yaşağanlar. Biraz vaqıt keçken soñ terek üstünde daa yuvalar peyda olğan. Bütün quşlar birlikte şeñ, şeramet yaşağanlar. Terekniñ salqın kölgesinde sığınıp, tavşanlar ve diger ayvançıqlar da raatlanğanlar. Böyleliknen, bu terekniñ etrafında yaşayış qaynap turğan. Quşlar yükseklerde uçıp, uzaqlarnı közetip kelgenler, haberler ketirgenler, ayvançıqlar da öz yañılıqlarını terekke aytıp bergenler. Terek bir yerde qıbırdamayıp tursa da, er şeyden haberdar olğan, O, ikmetli ve aqıllı olıp, muhtaclarğa güzel nasiatlar berip, yardım etken. Künlerniñ birinde bu terek yanında bir adam peyda olğan. O, küneş sıcağından saqlanmaq, raatlanmaq içün eñ körümli ve yüksek olğan bu terek tübüne kelgen. Yazıq ki, bu adamnıñ göñlü temiz degil eken. Terek üstünde yaşağan dülber quşçuqlarnı körgen ve, Mında acayip ve dülber quşçuqlar bar eken, men olarnı tutıp, bazarğa satarım, aqça qazanırım, terekni ise kesip, odunğa çevirsem, daa çoq paralı olurım, degen qara göñülli adam. Özü ise terek kölgesiniñ salqınında gülzel raatlanıp, keyflenip yata eken. Bunı eşitken terek ve quşçıqlar pek açuvlanğan. Terek pıtaqlarını sallap başlay, quşçıqlar da bu adamnı quvacaq olğan, amma küçleri yetmey eken. Bunı añlağan terek quşçıqlarğa, Menim urluqlarımnı alıp saqlañız, özüñiz de mından qaçıñız, degen. Quşlar öyle de yapqanlar. Terek soñ küçünen quşlarnı öz pıtaqlarınen qorçalağan, üstüne tırmaşqan adamğa yuvalarına yetmege bermegen, buña adam pek açuvlanğan ve terekniñ pıtaqlarını kesmege başlağan. Bu arada quşlar uçıp ketmege yetiştirgenler, adam ise daa ziyade açuvlanğan, Para qazanmaq içün terekni kesken, odunğa çevirgen. Bu faciadan soñ çoq vaqıt keçken. Huşçıqlar alıp qaçqan ve güzel etip saqlağan urluqlardan qocaman bir dağ peyda olğan. Bir terek yerine biñlernen yañıları ösken. Bu dağnıñ sakinleri terekke minnetdarlıqlarını bu künge qadar göñüllerinde saqlap kelmekteler.

Em oynamaq, em ögrenmek artıq mümkün balalar! Yañı saytqa davet ete sizni Qırım Juniorlar! Mında bekley pek meraqlı ve faydalı oyunlar. Ana tilni ögrenmege aşıqıñız, ey dostlar!